Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын сонуннара Үтүө күнүнээн күндү доҕоттор бүгүн олунньу эһэттэ күнэ бэҕэһээ күн эйгэ диэн үрдээчи культура үлэһиттэрин бастыҥнарын чиэстээһин тэрээһинэ киһи өттүгэр банкет үрдээчи буолан ааспыта бырааһынньык кэнниттэн ылсыт да Тура үлэһиттэрэ, үлэ идиэбит. Бүгүн биһиги Дыбарыаспытыгар бу хас сырда уон биир чаастан ыалдьыттыыр, алгысчыт, ботуһут, уйулҕаһыт Ига Дирина Прокопьевна Копырина кэти эп яна бу биир интэриэстээх дьоннор ботуһуттар биһиги Александра Васильевнабыт түмсүүтэ

Александр Протояконов диэн туох дьону мунньан Мен хаҕыс ууһунан оны хаҕылаһынан хааппыт байгыналы. Мне бисам барамыт кинин ырытынан кэлен олор. Бу түмсүү кыттыылаахтарын Хаха итэҕэлигэр уна отоһут диэн бу Хаха биир ураты дьарыга дьарыга ону кэпсиигэ сырдатаҕын оттон кэпсиэхпин дьоннорум тигиту нэһилиэк дьоннорун кытта көрсүһэ оттон билигин просто билсиэ көрсүһэ кэпсэтиһэр диэн кэллим кэлин ким эрэ баар буоллаҕына көрдөрүнэр баар буол кэлиэххэ Һэ, барыта этэҥҥэ буолла дии. Бэйэм ханаа билэрим. Дьэ, ити курдук биһиги Тойон Бүлүү култуурабыт дабырыаһыгар араас интэриэстээх дьоннор дүгүлүппүннэтэн усталлар. Бүгүн биһиги Уус Алдан улууһун Тэбэр сүрэҕэр Тойон Бүлүү алааһыгар Саха норуота, саха спордун эҥэрээччилэр биир саамай кэтэһиилээх үтүө түгэннэрэ буолаллар. Билигин онно бардыбыт Тойон Мүрү култуураларын үлэһиттэрэ, хамаандата, онно Кубок чемпиона бит дойдулаахпыт Уйбаан Бөлөлүүскэй бу хаһыс таһылын ыытар Тыгын оонньууларыгар путевка ылар иһин саха боотурдара. Короче, волны. Тойон Мүрүлэр бааллар, Александр Николаевич угален турар. Открытие хастан болар этэй?

Николай Николаевич Тарский аатынан спорт уораҕайын Токпар помоз киириитин таххыытын бу дьоҥҥу көстүбэ өттүн үлэтин үлэлээчилэр. Хай хайдаҕа үлэ уота? Этэҥҥэ, этэҥҥэ.

Борислав кэлэн комментатордыы олорор. Елизавета Николаевна олорор. Сценарием. Уларын емессө. Эбиэ диэхтээхтэр. Отон этебит. Дьэ, бу сценарийбын иливэр туттум уонна маннык сценарий суруллан баран дьэ уларый боҕото иһин биир тахааччы буоларын саҕана ким тыл этэрэ ким хаһыс нүөмэр буолара бу үлүгэр

өтө көрүүгүнэн прогнозтааһыҥҥынан ким кыайар Владианың? прогнозтаабаппын кыайар кыайыахтаах кыайдын современный дегенне биллер гынан баран баан арпаппын ааттаах кыайа ся кубок чемпиона көрөҥөрө кубоктары кутурар ким бастаабытын манна хурулла хадьырай пата

Тойон Мүрү култуура табарыаһа, бүрэтииргэ бэлэм.

Айба Бургубич, тэрээһин хайдах баран иһэр? Этэҥҥэ баран иһэр. Наһаа үчүгэй. Бу Уус Алдан улууһугар бэйэн дойдугар иккис төгүлүн ыытыллар батта. 12 ыллаах уобута. Бастыгы. Бастыгы бэрилдээги. Онтон дьэ. Хас болла 12 хыл болама. Эргиллэн кэллэ. Махталабыт! Дойдун дьонугар!

Работает флорескультура Тойоннюры Эльза Михайловна, Александр Курцев, Елизавета Данилова уонна Григорий Петров, Лена Жиганюк, Лена Прозопопова. Да, бүгүнгі күннээх үлэбитинэн түмүктэммэт, мата киһи награждение булуга,